Me nua dɔfo mo, me nua agyidifo mo, akristofoɔ ne mpanyinfoɔ egu Ghana, asɔfo akuku dam ɛwɔ Ghana, mpanyinfoɔ a Nyankopɔn ayi wɔn sɛ awie yɛn bere, wɔn bɛboa yɛn ne yɛn man Ghana nkɔ so. Mekyerɛkyerɛ obi biara. Ɛyɛ wo nua baa Akosua Lopez na wasan yɛn ho ne bia mu yi. Onua dɔfo, me nua agyidini. Ɛna Akosua Lopez papa bɛdaa ne ho adi kyerɛɛ no. Ɔse me bɛbisa yɛn nua mo sɛ, sɛ yɛka se Ɔpɛnhene a, hwan na ɛyɛ pɛnhene? Akosua Lopez papa sɛ, sɛ yɛka ɔyɛ obi a ɔyɛ pɛnhene a, ɛnyɛ minista bi, ɛna ɛnyɛ ɛɛm ɔman pɛnhene nko na ɛbɛtumi ayɛ ɔpɛnhene a wɔyɛ man Ghana mu ama na ayɛ yie. Obi a wo nso wotumi ba badwa mu ɛbɛkasa, na social media yi wote so bi, na wokasa ɛkyerɛ nkɔlaa ɛtu nkɔlaa fo sɛ wɔn wɔn ntie. Nsampa a efi w'ano no, wo nso woyɛ ɔpɛhene. Enti sɛ obi hia mmoa a, wubetumi aboa saa nipa no. Ɛnyɛ ɔsɔfoɔ nko ara na ebetumi aboa nipa no ama no ayɛ yie. Anaa ɛnyɛ minista bi na obetumi aboa nipa no, wo nso wubetumi aboa nipa no ama no ayɛ yie. Me nua adɔfo, ababaawa Rashida, ɛbɛtena a ɛbaa Ghana a Nyankopɔn de ne nsa to akwadaa yi so a nka ɔbɛda ne dwumadi di wɔ Ghana. Me papa sɔfoɔ bi aprikyi yɛ na asɛm a ɔka yɛ mede ato m'akoma so yie paa. Ɔse Judas no a na yɛnim sɛ ɛyɛ obi din tete mmerɛ mu no, adane honhom aba abɛtena nnipa mu abrabɔ mu na wɔde sɛe nnipa abrabɔ wɔ yɛ man Ghana mu. Onua dɔfo, Akwadaa yi sii so a, yɛ sista yi sii so a, obi huu sɛ, sɛ ɔnya five years a, ɔbɛdu akyire wɔ abrabɔ mu no. Ɛna wɔn boa paa. Ɛde n'adagya, onipa wudifoɔ sɛ ɛda de n'adagya bɛto abɔnten, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔntumi nyɛ hwee, na ɔbɛ nnipa mu mpo a, watetɛ. Ɛna mo wieɛ na mo so obi mo sɛ ɔnom wii no ɔnyɛ papa na sei. Sister, ebi bɛtumi ato obiaa, yɛ a yɛ kasa a moma yɛn hwɛ sɛ yɛ kasa a yɛ ka yie ne yɛn gyae politics no. Yɛ nyɛ wɔ yɛ yɛn a yɛ wɔ akwantuo mu yi obi wɔ ha no ɔwɔ mpena ɛwɔ baabi ɔso o ɔno ne ne bɔ nkɔmɔ so o ma few ma me nhwɛ me we ma adeɛ yi kakra anka ɛnyɛ bɔne. Sɛsi a yɛ nyinaa yɛ sua nyansa afi saa adeɛ ne ho o. Anka ɛnyɛ bɔne na wo nso ɔbaa a wodɔ wo bɔe na wode akyerɛ no ɔbarima a awudisɛm wɔ ne tim na ɔde adeɛ yi aba abɔnten na abɛsɛe wa w'abrabɔ ɛne ɛde ayɛ sista yi ama sɛsi ɔntumi mbɛ nipa mu na nipa ɔyɛɛ saa adeɛ no awie akɔgyina baabi aka sɛ nyankopɔn na atua akwadaa no ka Nyankopɔn bɛn na atwi akwadaa yɛ Lucifer na abɔ wo paa na wadi obi dɛ na me Nyankopɔn na ɔyɛ Abraham Nyankopɔn David Nyankopɔn Elijah Nyankopɔn na ɔso ɔmfa wo ho nkyɛ wo da na amanfoɔ ɛrema comment ɛwɔ adeɛ yi ase a ne wɔn mu twa a bɛba a wɔyi mpoa ɛredi n'atam ɛreka nsɛmmɔne fa ne ho sista yɛse wokɔto so abɔdwe Obi abɔdwe hye a na wasɛn nsuo asi wo deɛ ho. Ɛnnɛ, asɔfoɔ ne mpanimfoɔ anim ayɛ. Ade ntomago bi obiara sɔre a na ɔdi Ghanafoɔ mpanimfoɔ atam. Na ɔyeyɛ Ghanafoɔ mpanimfoɔ. Nnwomtofoɔ bi mu wɔ Ghana a sɛsi a wɔasi wɔn ano. a wɔyɛ biribi wie na wɔn hu sɛ asɔfoɔ no de secret no bɛba abɔnten pɛ na yɛ sɛ wɔn bɛto nnwom bɔmbɔ clark pastors fire burn you pastors a foolish pastors na yɛ sɛ wɔn di asɔfoɔ yi atam ɛka nsɛmmɔne fa asɔfoɔ yi ho ɛyeyɛ mpanyinfoɔ nyinaa onua dɔfo. Me nua Kristoni, Judas honhom no ada ne nipa ɛna aba abɛtena nipa abrabɔ mu na ɔde sɛe ni ɔde sɛ ɔno ankasa ne nua ɔne ne fi maame baako papa baako adan wadanfo mpo etumi gye wɔn ho paa na waka sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛma na wɔdo nkɔ na wo nkoku no na wakɔ sɛe w'abrabɔ. Akosua Lopez papa sɛ, ɔsɔfoɔ no a wosu ɔmfi Nyankopɔn no, ɔfi abula mu anaa? Ɔsɛ awieɛ mmerɛ no bebree na wɔn bɛfrɛ ne din sɛ wɔn fi Nyankopɔn no, ɛnso yɛmma yɛn ani nda hɔ. Na Nyankopɔn no anka nkyerɛ yɛn wɔ baabi a sɛ yɛmmɛdi asɔfoɔ atam mfa yɛnka nkyerɛ wɔn sɛ, ɔgyimifoɔ no de di ɔsɔfoɔ atam. Ɛmfa yɛn nsa ntene ɔsɔfoɔ no so. Onua dɔfo mu nua gyidini, Ghanafoɔ bi mu sɛbesɛbe yɛyiyi nipa mu. Yɛyiyi yɛn ankasa mu. Woba ɛse hanom a, obi anya yareɛ bɔne yi bi. Nso ɔnom kaap ano a ne nua afa na wanom. Aberanteɛ bi a ɔno abɛtena social media na ɔyɛ nneɛma a na amanfo ama comment na ebi ma like no na obi a like no no obi nso a like no ne bu afu aba abɛpie gyina ɛdan bi mfimfini hwɛ na mo yɛka germany no a wose sɛn germany asɛm no a yɛreka no ɛno na yɛreka no o yɛka germany asɛm a mogu ghana hɔ na mo se sɛn ɛmi bra ɛnti mebisa wo sɛ Wo ɛɛ yɛka Germany asɛm a wo a wodi one cities no asɛm wo nso woka bi anaa? Odi one cities nti ɔnyɛ nipa anaa? Odi one cities nti woyɛ adeɛ no ɔmpa a ɔntumi nka sɛ saa adeɛ no ɔmpa anaa? Odi one city ɔno nso yɛ nipa o na wo werɛ fi sɛ obi nso di one city no bi nso wokasa no ɔlaekee o. Yɛ papa sɛ ɔbɔ obi ma hiafoɔ ɛna ɔbɔ ebi ma sikafoɔ. Na na mente me papa ase sɛ adɛn nti na ɔyɛɛ saa adeɛ no. Sɛ ebi mo ayɛyie deda wɔn kaa mu na ebi mo deɛ wɔn nam awia so na ɛtɔ nsuo na da bia wɔn su frɛ no ɔsɛ Akosua Lopez. Sɛ na ɛbɛyɛ a wo obi a wowɔ sika no hia mmoa a na ɔnni bie no bɛtumi aboa wo. Ɛna Nea onni bie no nso betumi anya mmoa afi osikani no hɔ nti na ɔyɛɛ dɛn? Ɔbɔɔ nipa biara different different different. Onua, wo mpaboa bi na wode fi Europe baa yɛ nana. Mpaboa no da w'akoma so yie paa no. Ɛnso mpaboa no baabi ate. Ɛna wofrɛ sum, wotii sɛ sumeka bi retwam na wofrɛ no so ɔmbɛpam ma wo. Wonam awia so no, A pure water wura bi retwa mu no, ɛna wofrɛ pure water wura no sɛ ɔmmra na tɔ nsuo na bɔ gu w'akoma so. Nti megye di sɛ nneɛma bi a yɛ papa yɛɛyɛ biara mfasoɔ wɔ so. Sɛ anka yɛ papa ɛbɔ yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛbu yɛbɛgu yɛ kaa mu a, anka osikani yɛ mepa wo kyɛ wohia mboa a, anka wontumi nkɔ obi ɔni bie wɔ sɛ ɔmboa wo. Ɛna obi ɔni bie nso hia mboa a, Ɔntumi nyɛ sikani biara ma ne mmoa wo. Nti me nua mo Ghanafoɔ, yɛn nyinaa yɛ yɛn nipa o. Yɛn nyinaa yɛ yɛn nipa. Yɛn nyinaa yɛ yɛn nipa. Nti mo ma yɛn nsusu nipa mu. Sista bi ne ne nua ne ne nua ba na ɛte fie. Na ne nua ba no ka ɔno ba no ka borɔfo. Ɛna ne nua ba no ka twi nti no. Ne ba no kasa pɛ ɔsɛ o oh, my baby is clever. Ne nuaba no kasa pɛ afie akɔ. Akwadaa deɛ ɔyɛ mpɛ ne nsɛm saa deɛ adɛn? Akwadaa deɛ ɔyɛ mpɛ ne nsɛm saa deɛ a woyɛ bɛyifoɔ hwɛ ne tiri wɔ atutu bi. Hwɛ ne tiri wɔ atutu mi deɛ momfa ne nkɔ mpaebɔ na ɔyɛ mpɛ ne nsɛm dodo. Ɛnso wo ba no ka borɔfo na ɔyɛ mpɛ ne nsɛm paa nso ɔka borɔfo nti wo so ɔyɛ nipa papa. Ɛɛ Jesus me nua mo Ghanafoɔ. Yɛhu sɛ baabi a yɛkeka kɔ no yɛ ɔsɛyɛ. Akosua Lopez papa sɛ onipa biara yɛ nipa. Onipa biara yɛ nipa. Ɔpanyin no a wadi n'atam adi adi adi ho nso wowɔ mfomsoɔ wɔ ho. Hwɛ sɛ berɛ bi kyerɛ sɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ yɛ man Ghana mu no wɔn a amanfoɔ bi sɛ Nyankopɔn biara bɛka akyerɛ wɔn sɛ ɔsɔfoɔ bi mfi Nyankopɔn no. a wɔabɛtena social media so ɛka no a nyankopɔn no anyi saa nnoɔma no nkyerɛ wɔn akɔhwɛ robert papa werɛ aho paa kyerɛ sɛ aberanteɛ bi te area mu hɔ saa nnoɔma wei meka kyerɛ mo sɛ ɛkɔ so wɔyɛ man ghana mu nnim a meda no adi akyerɛ mo na wakɔgye aduro afi baabi Na adurawura no sɛ wo ne ɔbaa bi da a, ɔbaa bi a wo ne ne bɛda bi a wo sika bɛda bɛba. Na ɔdaadaa ɔbaa no ara na ɔde ne du dan mu a na ɔde adeɛ abɔ n'ati kɔ. Na wayɛ mmerɛ na ɔne no ada na wagye ne favor. Ɛne deɛ, obiara ho nkɔhwehwɛ saa nkurɔfoɔ no o. Ɛmfa wɔn mmɛtena afidie no so ma yɛnkɔkyekye saa nkurɔfoɔ wei. Nso ɔsɔfoɔ nko a saa aberanteɛ yi a ɔyɛ saa deɛ nso yɛdi asɔfoɔ atam a na ɔno nso reka bi. Nso wo ne ɔsɔfoɔ no nyinaa akɔsɔ Lopez papa sɛ membisa wo sɛ different wɔ mo bɔne no mu anaa? Enti obiara yɛ bɔne. Enti yɛngyae no na awie yɛ mmara no ba na ɔno aba a ɔno ankasa bɛba abɛbu no atɛn. Enti sister a wo se Ɔpanyin bi wɔ Ghana a ɛsɛ ɔboa yɛ sista Rashida. Obiara a wobɛnya akwanya a wobɛtra social media bi a wo ne nipa bɛkasa no, wo nso woboa Rashida a ɛbɛyɛ yɛ bi. Ɛnyɛ ɔpɛhene no nko a wofil sɛ ɔyɛ, wo nso woyɛ ɔpɛhene. Enti wo nso woyi w'akoma mu boa ne bi a Nyankopɔn bɛhyira wo. Ekuro a woatena mu Ababaawa bi abɔ bra wɔ akwantuo mu ara na abrabɔ no ansi ne yie. Ɛna yɛ papa sɛ kɔ ɔman Ghana mu na woduru ɔman Ghana mu a mɛhyira wo ama woabɛyɛ ɔdefoɔ. Ɛnɛ sɛ ɔman yi na wakɔ akɔdu mu yi o a wabɛyɛ ɔdefoɔ ma wotumi kɔ nipa mu kɔ Kasa. Onua dɔfo, makasa atia obi a ɔmfa me bɔne nkyɛ me because Akosua Lopez papa ba a mekasa a ɛnyɛ me na mekasa o. Nneɛma bi kɔ so wɔ yɛn man Ghana mu a ɛyɛ ahomete. So man Ghana na wowɔ akwantuo mu na Nyankopɔn sɛ kɔ fie wokɔɛ na ɔhyira wo. Sister so ɔman yi Ɛna wode wo nsa tenaa mpanyimfo a egu ɔman so di asɔfoɔ atam sɛ asɔfoɔ yɛ nkwaseafoɔ, asɔfoɔ yɛ agyimifoɔ, ɔman Ghana no koraa nyɛ ɔman papa. Nyankopɔn sɛ ɔbɛma woadɔ asukɔ wɔ ɔman Ghana mu ne woahu sɛ kura a yɛatwa wo funuma ato so no, yɛndi hɔ atam, ɛyɛ wo kura. Nyankopɔn nim sɛ sɛ ɔma wotena saa kuro no mu a, ɛna wobɛtumi abɛyɛ ɔdefoɔ. Sɛ ɔma wotena saa kuro no mu a, ɛna nkwagyeɛ ne ba a wobɛnya bi. Enti ekuro no yɛ wo kuro. Woakɔ akɔtena ayi ɛɛm aburokyire baabi. Ɛna wodi asɔfoɔ atam. Ɛna woyɛ mpanyinfoɔ egu Ghana sɛ Ghana koraa yɛ nkwaseɛ kuro bra woahu sɛ yale abɔ wo. Ne yɛde wasan aba wo kuro mu o. Efi sɛ baabi a yɛtwa wo furu mu atoo yɛ no saa baabi no yɛnsɛe hɔ. Me nua mo Ghanafoɔ meyɛ akwadaa o. Nso no, Nyankopɔn de biribi ahyɛ m'adwene mu. Momma yɛnhwɛ yɛn kasa mu yie. Na Ghana no ɛyɛ yɛ kuro. Yɛn kasa a yɛnto sɛbe. Mpanyinfoɔ egu Ghana nso yɛ mpanyinfoɔ paa. Mpanyinfoɔ egu Ghana ɛyɛ mpanyinfoɔ paa. Aberanteɛ yi sɛ. Wo Germany na asɛm no a yɛka no yɛka Germany a wo nso wo se wɔn a wɔn di one cedi nso na wo nso wobɛyɛ me anaa enti wiase no ɛnyɛ nea wobɛyɛ nyinaa na nipa bɛpɛ o enti sɛ ɔdi one cedi si nti a wokasa a mɛma ne nka so ɔmpɛ anaa Ɛnneɛ na sɛsi a Akosua Lopez ba abɛfrɛ wɔn a wɔdi one cities ɛne bankye asefoɔ no nyinaa sɛ wɔn mmɛka yɛn ho na ɔman Ghana no nyinaa ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ man nti yɛn nso yɛn ntena hɔ efisɛ sɛ woyi Ghana passport a menkɔyi Jamaica passport na nsɛ yi a me ne madamfo Jamaica ni bi kasa na meka kyerɛ no sɛ na amanfoɔ nom wii wɔ Ghana wɔn gu yɛn anim ase Ɔbaa no si fɛ yi yɛ ne nneɛma yi wie na ɔbɛtena afidie yi so a, watwa asɔfoɔ mpo agu asɔfoɔ anim ase. Nso saa awi yi, obi anom awie de abɛto nnwom ɛfiri sɛ yɛ ahaban pa a papa bɔ kaa yɛn ho. Woba South Africa ha yɛwɔ asɔfoɔ a wɔatwa galas wɔ ha. adan wɔn ti red bruu nso obiara mman ne business ɛfiri sɛ yɛnim sɛ awie yɛ mbra ne yɛ papa bɔ ɔno ankasa bɛka yɛn asɛm ama yɛn nyankopɔn no anka wɔ baabia sɛ yɛmmɛka nkyerɛ ɔman pahene ne sɛ wagyimi yɛmmɛka nkyerɛ sɔfoɔ no sɛ ɔmfi nyankopɔn ɔfi abula mu Ɛberɛ a wɔbɛtene afidie so a woka kyerɛ ɔsɔfoɔ sɛ ɔmfi Nyankopɔn. Mese sɛ Nyankopɔn no daa no adi kyerɛɛ wo no, ɛna papa yi anka nkyerɛ wo sɛ kɔ ɔsɔfoɔ no hɔ na kɔka kyerɛ no. Na sɛ woba afidie no so straight bɛtena so deɛ ɛneɛ na ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ din na wopɛ. Ɛfiri sɛ papa no da wo adi kyerɛ wo ɔbɛma akye wakɔ nipa no fie sɛ kɔka kyerɛ no. Ɔma wo mɛka nkyerɛ nipa no sɛ ne ho fia no ɔyɛ kwasea. Enti Sɛ obi a ɔse waso ɔsɔfoɔ ho daeɛ a wankɔka nkyerɛ ɔsɔfoɔ a wabɛgu n'ani ɔsɔfoɔ n'anim ase no, na saa nipa no akɔhyɛ lopez sɛ ɛyɛ gata mu honhom. Ɛyɛ honhom a ɛde disgrace ɛma nipa. Ɛyɛ honhom a ɛyɛ ɛyɛ Judas honhom. Awieeɛ mmerɛ yi, mese nokorɛ no bɛda adi wɔ yɛn man Ghana mu ama obiara ahu sɛ nokorɛ wɔ hɔ. Onua dɔfo, Me nua gyidi ni. Momma yɛnhwɛ yɛn ano kasa yie. Na kuro a yɛfi so no, yɛndidi saa kuro no atam. Wonnim na ɛbɛto wɔ obi kurom o. Ɔman Ghana nyɛ koro a yɛyɛ man yi o. Wonnim na ɛbɛto wɔ obi kurom o, onua dɔfo. Wonnim na ɛbɛto wɔ obi kurom. One day, one day, one day, wobɛsan w'akyi aba Ghana. Enti ɛsoro wɔn a wɔabɛtɛ no a, sɛbesɛbe, wo se yɛka Germany asɛm a, wo nso baabi a wopɛ no pɛ akyerɛ wo ho. Bra! Ewiase ne nsateɛ nyinaa nyɛ pɛ o. Ɛna onipa biara nso yɛ nipa. Onipa biara nso yɛ nipa, onua dɔfo. Onipa biara yɛ nipa. Onipa biara yɛ nipa wɔ ɔman Ghana mu. Nti obi a wopɛ sɛ wabɛ wobu ɛm woka kyerɛ ɛm Rashida sɛ yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ sɛ panyin bi boa na akɔhwɛ Lopez papa sɛ wo nso woyɛ panyin efi sɛ wanya akwanya aba abɛtena afidie no so no na wo nso woyɛ ɔpanyin a woboa Rashida a ɛbɛyɛ yie. ɛnyɛ minista no anaasɛ Ɛnyɛ yɛfrɛ ne sɛn? Ɔman panyin no nkoa na ɛboa akwadaa no, wo nso woboa na woyɛ panyin wɔ biribi mu nti woboa na ɛbɛyɛ ye. Na sɛ woyɛ ɔpanyin a ɔwɔ Ghana a, ɛnyɛ ɔman panyin nkoa o, wɔn a wɔn sɔ n'anapa de nsa gu fam nyinaa wayɛ wɔn. Efisɛ wo kasa no, wo se mpanyinfo a ɛwɔ Ghana nyinaa na ɛnyɛ papa. Onua dɔfo, ɛyɛ wo nua baa Akosua Lopez na wo ne ne kasa yi. Akwadaa ketewa Nyankopɔn ayi ne sɛ awieyɛ mbre yi, Ɔmmɛka biribi nkyerɛ ne man Ghana na honhu sɛ baabi a ɔkeka kɔ no ɛyɛ ɔsɛeɛ ne honhom a ɛmfi Nyankopɔn. Obiara yɛ bɔne wɔ yɛn man Ghana mu nti yɛnsusu nsɛe nnipa. Maame bi te Europe abɔnten so na ɔn deɛ ɔse adom akyɛdeɛ a Nyankopɔn kyekyɛɛ yɛn wɔanya mu biara. Ebinom se wɔn deɛ yɛ adidi atam. Akɔhwɛ no pɛs, me deɛ ne akutiabɔ. Mɛbɔ wo akutia ama wo nnoɔma a woyɛ no wobɛsesa. Papa yi bɛfa me so ama wo nnoɔma a woyɛ wo ankasa wobɛsesa. Onua dɔfo, maame yi bɔ mmɔden ara na ɔpaake ne kaa. Ɔse adom akyɛdeɛ ne nyame kyekyɛɛ no deɛ wanya bio. Na ɔte sɛ ɔsɔfoɔ sɔ so ɛnso aba ahoma no so a. Ei! Ɛnna ɔsɔfoɔ wei, sei na ɔyɛ wɔ n'asɔre yi o. Asɔfoɔ nko ara na maame yi adi ne mpoa. E maame, nti wodii ɔsɔfoɔ yi atɛm, na nsɛ yi a wo kunu tuu kwan yi, wokɔfaa n'akyi o. Obiara yɛ bɔne o. Ababaawa bi te fie. Obiara nso ɔyɛ asaawani wɔ area mu hɔ. Na opue abɔnten a, na onipa dasani ahyɛ da aba abɛtetɛw window mu. Hwɛ, eyi yɛbɛfa no. Woahu sɛ wadi ababaawa no ho nkɔkɔnsa saa sɛ ɔyɛ ɔbɔ adwaman na ɛnɛ ɔnenam Europe o. Ebia na wofew sɛ wo nneɛma no sɔ Nyankopɔn ani no. Wo nneɛma no a woyɛ Nyankopɔn nso ohu hɔ baabiara. Enti membu wo nua no atɛn. Wo a wo nua wo ne ne fi maame baako, papa baako. Woasɛe awuraa yi din saa. Wotumi bue w'ano mpo ka sɛ wokita biribi na wode bɛma a, anka wode bɛma wo nua, w'adamfo. Onua yɛ wo nua. Onua Akosua Lopez papa sɛ yɛ wo nua o. Maame bi sɛ ne nua mu nyinaa yɛ abɛɛfoɔ. Na ɔtoo ne nua ma ɔne wɔn fii maame baako, papa baako ɛto konoyɛ. Na ɔkɔfaa ne maame akyi mmafoɔ. de yɛ anuanom. Ɛna ɔne wɔn na ɛbɔ. Baabi a ɔbɛkɔ bi ɔne wɔn na ɛnante. Onua dɔfo, biribi wɔ wiase nti momma yɛnhwɛ yɛn abrabɔ yie. Adeɛ bi a Nyankopɔn de ama wo biara sɔ mu. Ɔman Ghana no, Nyankopɔn pɛ sɛ ɔman Ghana no wotena mu, ɛhɔ yɛ wo man. Enti ndidi mpanyinfoɔ no egu wɔn atam. Sɛ ɔpanyin bi ayɛ biribi wɔ Ghana a, nka megye di sɛ wokɔ n'anim na ɔne no kɔkasa a, nka ɛbɛboa yɛn ama Ghana atu mpɔn. Maame yi atu ne nua ma to akone o. Ɛna ɔne ne maame akyifoɔ mba. Hwɛ sɛ maame yi aba abɛyale. Na ne maame akyifoɔ no ɔne wɔn nam a baako ɔdɔ ne paa ɔno yale a ɔtumi kɔdi bɛyɛ one year ɛwɔ ne hɔ. Two months ɛwɔ ne hɔ na wahwɛ no no. Ɛda a ɔno yale yi ɔbubu guu fam no, ababaawa no tam no ɛkɔka kyerɛ ne nua no sɛ, hwɛ, da bi a wo nua se wo bɛyi ɔno nso ɔno na wayale yi. Wo nua yɛ wo nua. Momma yɛnhwɛ yɛn kasa mu yie na Ghanafoɔ yiyi nipa mu. Ghanafoɔ bi mu yiyi nipa mu. Kyerɛ sɛ obi nni sika nti no, wokasa wɔ social